an de Knochen trocken. Waat sech hei em 50 Kubik gedouert, weisen ech ewech nach eng Kéier séier. Voilà, hei, mir hun et gepackt alles op 3 Stären ze spillen, natierlech ouni Kameraopnahm. Ech kann iech verroden, et war wierklech Flame Moments, Rage Moments, war alles dobäi, déi Bots hun dech färdeg gemaach, op Strecke krus de 3, 4 Blue Shells erëm an d'Schnëss, wërtwiertlech, dass gutt dat net gemierkt huet, oder? Ech gesinn et. 100 Kubik elo mam drëtte Kapp geet virun. Haut mam Vario. Ech hat d'lescht Kéier versprach, dee Part widmen ech nei dem TLCine 2 mat sengem Räumfahrzeug. Dat kann net sinn, dat mer net Line 2 hei spillen. Hopla. Allez, hop. So, dat ass hir Nathan gewiescht. Allez, hop. Nee, et lass sei Sterncup, den drëtte Cup, dee mer spille mat flotte Strecken. Dat ass ee vu menge Lieblingscups. Geet scho mat der schéiner DK-Streck un. Ufank. A let's go! Et huet wéi gesot e bësse gedauert, bis mer emol eng Kéier hei dëse Part gemaach hunn. Dat läit un Amiibo Festival a soss aner Tricker, déi och mech beschäftegt hunn. Mee et geet erëm lass. Dëse Part erzielen ech bësse vun der gudder aler TL-Zäit, eng TL-Zäit wou et Forume gouf, wat een hautzedags och net méi kennt an et geet gutt lass hei. Déi Zäit vun de Forumen, do gouf nach kee Skype, du hues mam 3DS gespillt. Du sutz an Webkicks chatten, eieiei Nathan ass hei gudd un Touren. An Webkicks chat sutz de oder nach déi Chatboxen do, ech wees net op déi aner, ech mech kënnen drun erënneren et gouf vill getest. Vläit besser dat en déi Zäit och kee Skype genotzt huet, d'Wifi Connection, dee klenge Stick war jo deemols net déi bescht. Diskussiounen am Forum, du hues iwwer 1000 Kommentarer geschriwwen. Elo kucken mer dat mol. Ooh, dat do huet sech gelount. Dat ass dee Geescht. Dee kanns de dann och mol eng Kéier an engem Part weisen. Bis elo nach ni krut. Eieiei. Déi iwwerhëlt mech. Ooh, sensationell. Huel déi Wedge hat. Ugesinn. Am AK-Dart wär dat do einfach op den Léischte gaangen. Dat wär décke Rage ginn. Ënnert Team an engem CW. Déi gudd al Zäiten an TL wéi gesot am Forum hues de alles voll gespammt, du hues nach Forum Spiller gemaach an ech kann, ech wollt haut bëssen iwwer deng Zeen schwätzen zu där Zäit vum AKDS, et war am Fong ni sécher dat an TL et sollt eben op d'Wii eriwwer goen. Do goufen et vill Leit déi sech dogéint gestallt hunn, sou elo war ech den ultimativen Trick hei, mir cheaten. Dees mer staark kréien. Hei weise mer wéi dat zwar geet. Sou, Trolling, Nathan an Let's Play. Da kréie mer natierlech keen. Da geet Blue Shell an engem aneren of. Bëssen Atmosphär. Wierklech, et war sou eng Zäit, do huet ee sech wierklech gefrot, solle mer et wierklech probéiere mat der Wii? Mir waren am Fong ëmmer en Handheld-Clan, kann een alt esou kann nennen. 3DS gespillt. Eieiei. D'Wii war fir eis eis eppes komplettes Neies. Deen oder anere Mom hat eng Gamecube schonn doheem stoen, mee mam Release vu Mario Kart Wii huet ee sech wierklech Gedanke gemaach. Mee Mario Kart DS huet vill gefreakt, Time Trial esou fir déi Zäit waren 11 CBs vill. Den tschéckesche Rock Star Zalotris kréien awer dann nach net an do goufen et hefteg Diskussiounen. Et gouf déck gebeeft souzesoen an den Ekippen an der eiser Ekipp, well mer ni wossten, solle mer et riskéieren, solle mer et riskéieren. Ech maachen dëse Part, wéi gesot, e bësse méi spannend, net datt ech haut wisou fiert deen haut sou lues. Ech probéieren e bësse mat de Leit hei ze fueren. Wéi gesot, et huet ee probéiert a probéiert, diskutéiert. Mir hunn och Membere wéi de JD verluer, well déi sech dogéint gestallt hunn. Mee dat sinn einfach Forumschatte gewiescht. Et ass schued, datt een hautzedaags dat net méi kann noliesen, mee déi Argumentatiounen an de Foren waren herrlech. Voilà, do gëtt schonn eng interessant. Sou, dat ass Ligne 2, dat hei. Hutt Der dat gesinn? Sou gewënnt ee Courssen. Et war einfach dee Risk do oder och vill Leit hu gesot, äh, da muss ee se och nach virer Tëlee déi ganz Zäit sëtzen. Well net jiddwereen hat déi Zäit Computeren wéi hautzedaags mat Laptop, deen e konnt iwwerall matschleefen. Ech mengen, ech selwer sinn och fir eng a grësser Këscht déi Zäit direkt nieft dem Router, um Router huet wierklech gepëscht mam 3DS, fir eng gutt Leitung ze hunn. Déi mech haut kennen, déi wëssen och, ech hunn d'Holzleitung an, ja. Sou Zäite vermësst een hautzudags einfach, dass d'Forume si jo wierklech duerch Facebook a Co ausgelaugt ginn, mir hunn eis Forum jo deemools och zougemaach gehat, an et ass einfach schued éierlech gesot, well d'Foren dat huet, dat war einfach den Ufank vun TL. Du hues, wéi ech, ech erklären iech och wéi ech d'Leit deemools gesicht hunn fir an TL ze kréien iwwerhaapt, fir mer hat grad wéi och insbesonnesch. Ganz idiotesch, du bass op Google agaangen, maach e Cat vue Luxembourg an dann hues de iwwert d'Foren Leit fonnt déi Lëtzebuerg uginn hunn, déi dir en 3DS oder Wii U Code da ginn hunn. Fonnt. Dat ass wierklech lächerlech wann dat haut giff probéieren, mee esou hunn ech d'Leit an d'Häergëtscheleke fonnt. Ech ka just elo de Gilles als Beispill ginn, de Kev, Souguer iwwer Youtube, da fonnt dat dat verlinkt iech déi war, datt dee seng Parts presentéiert huet, do stoung dann, hey deen ass aus Lëtzebuerg. An esou fënnen d'Leit haut iwwer Skype, t'ass vill méi eng Merd, t'ass eng Seelenheet d'Leit ze fannen a mir hu jo mëttlerweil agefouert, dass iwwer Gaming Café a Co eis am Fong sollst uschwätzen, well Et muss een och mat eis iwwer net nëmmen online eens ginn, géif ech elo mol soen. Et muss een zwar och gudden Online vläit hunn oder och net, wann LEDA hei als Beispill hëlt, mä eeër Tic-Tac-Toe mer hei vläicht kent schränk och ze erwähnen, genéisst se. Se huet jo hiren Remake krut op der Wii U, mee dat heiten Design einfach herrlech, ee Genoss. An hei dee Part hei mat der Mauer zum Schluss. Wisou se dat op der Mancard 8 Versioun esou verschass? Well all Kéiers fäls de do erof, all Kéiers ragest de, all Kéiers gëss de erëm ofgedréckt oder de Japaner leckt sech doduerch. Eieiei, Nata probéiert hei gär Trick eraus, dat geet awer op emol net an. Lo kennt d'Blue Shell. Dir hutt dofir virdru gemierkt an der aner Course, wär ech Méi oft éischter gewiescht hätt de Grazien op Blue Shells sech lues gelues. Also mir sinn op 100 Kubik, mir steigen eis ze lues, Blue Shells steigere sech wuertwiertlech och. Ei ei ei, mir weisen eis Kënscht. Décke Wario hei kënnt net vun der Plaz. Mee all déi gutt al Zäiten mam Forum mat Co. Alles mir hu am Fong och réischt 2008, also gutt ee Joer dono, Red Skype emol gemaach nodeems mer eis entscheet haten Arcade Wii World Clanic matzespillen an CW se mol gemierkt hun. Wär net sou schlecht wanns mol giss mat mir schwätzen, besser fir in-game dech ofzeschwätzen. An doduerch koumen jo nach spéiderhin och déi ganz Schocktaktiken. Stellt iech emol déi Schocktaktik fir der maacher Kaart Vize Mools dass net fir all maacher Kaart Dir erste gesitt d'Items net sou Uri Geller méisseg huet den Schock huet net de Schock dat wär näischt ginn. D'Halschent vum Pad hu mer schon nei gemaach. Geet virun, also hei ass och wierklech Mares-Piste, eng vu senge Liblingsmares-Pisten, eng déi gutt al retro Schlässer hei ugewisen. Also et ass schued, datt de Remake hei vun an ni komm ass. Mat der Skype Äre mer wierklech eppes do agefouert gehat an Nathan du weis wats der kans. Ech mengen den A, grad och den Nathan ass nach ee vun deenen Andy K-Leit déi och am Webkicks Chat a Co stonnelaang gegammelt hunn. Also dat war wierklech nach Zäiten fir déi méi jonk Viewers, déi hunn do eng wierklech verpasst. Dat waren nach déi gutt al Kick Zäiten, déi Band Zäiten. Et ass wierklech schued dat dat net méi bäi war. An ech kréien hei elo d'Revanche, ech kréien eng Schnoms geklaut vum Knochentrock. Dass wierklech Schrëtt dat ganzt méi mat Skype mof wierklech op Sack fouert sou wierklech Nuecht laang gespillt Marc hat wéi ass dat wéi gewiescht Marc hat ders dofir wollt ech enke kéier baussen haut iwwer Marc hat wéi Zäiten ech hat mol déi gutt als gutt al Zäiten wou s de wierklech nach bis 3 4 Auer opbliwwen ass fir mat den Amerikaner GTT ze spillen. Haut nennen dat Traditioun fréier war dat GTT. Dat war déi 3 géint 3 géint 3 Geschichten zu 4 hunn dat gespillt. So lo komm mol op de Blue Shell hei hale bëssen fir. Dat huet mer grad däers einfach net gehat. Du has zwar kënnt zu 4 spille méi et war du wars ech hat am éischte Match gesot wars frou wéi Kicheche wann s de iwwerhaapt hikrutt hues fir eent géint eent ze spillen. Well ech hat ech ka mech dunn erënneren, do hat ech een zwee Matcher do waren deemools schonn déi Portproblemer. Do hues du däi Géigner net fonnt gehat. Dat war wierklech fuerchtbar. An dat ass wierklech bei Nintendo nach haut, ech verstinn net wisou, mat deene Portproblemer, ass et mam Router, ass et mat der Wii, mir hunn et jo haut nach am TL och nach mat bei verschidde Leit. Nintendo seet einfach Nope, you can't, you can't, schéi gesot. Ah, de Wario huet wierklech haut Problemer no vir ze kommen. Ech weisen iech och eng Kéier wéi eng Blue Shell ausgesäit wann ee ganz no drun ass. Bon et mussen se elo schécken well soss. Do si se déi zwee, bam! Et def en Nathan gewiss, Nathan wierklech och Kolleg mat main KT Zäiten, ech ka mech do u Matcher erennen, dat war mam Fränk, mam Kim a Laurent. Do ware mir zwee dann, déi d'Items gehal hunn. Deen eene Schock. Dat hei gëtt wierklech nach eng Kéier Spannung puer. Oh mäi Gott, oh mäi Gott, de Luigi, dat do géss net. De Paart fir d'éischt Kéier verschass. Huet ee gemengt, e bësse Spannung hei anzebréngen. Mee bon, et kann net ëmmer Éischte sinn. Dat war jo am Arcade Wii och net de Fall. Et huet eng Kéier misse sinn, hunn ech mech elo blaméiert. Mee kuckt op d'Bank, op d'Rankings, et steet mäin Numm net do. Den Adrian fäert hei ganz roueg nieft mer, ech ginn d'Tier zou a geet an déi lescht Course. Biggest fail vum Let's Play da lo hei scho gewisen. Ech freeë mech op de Rage an de Kommentarer. Ech spillen d'Spill jo wéi gesot och am Background eng Kéier mat den 3 Stären no, well alles opzehuelen ass eng Saach vun Onméiglechkeet an ech kann iech verroden, op 50 Comic hat ech scho wierklech salty moments, well et ass net sou einfach wéi am Arcade 8. Dir musst hei deng Zäiten iechtéi kréien an ech kann iech verroden, ech sinn deelweis scho So Luigi, do kriss zréck. Ech sin deemools mam Yoshi scho gefuer, hin an hier gedrift, dat kënnt och am nächste Part 250 Kubik eng Kéier zum Virschäin. Ech nerve elo Luigi, dat do geet net Luigi, dass du mir do déi meescht Plazen do geklaut hues, de ganze Let's Play erëm verschoss. Oh, huet der dat do gesin? E Schocktouch, dat goung deemools nach. Haut fliess de an eng Kanoun an Arcade an du gëss erofgeschockt. Wann ech mech net ieren, dach s du gëss erofgeschëckt. Dat hues ausgeschalt, ech mengen huet d'Leit zevill geraged, come on. Kann jo net sinn dat doten all Stéck Kimme mat der Schock dotscht, dat war der bal kett mech nie, nach schéin Zäiten wous du wierklech da gekuckt hues op alle 4 vun denger Ekipp, du wars jo ëmmer 5 géint 5 hire Wert, also dat war wierklech d'Steigerung eent ewéi eent an dann 5 géint 5, eng komplett aner nei Welt. Et gouf zwar och 1v1 op Arcade Wii, mee déi war wierklech. Dat gëtt wéi mir als Team als CW ugewäert an e ganz éierlech, dat ass alles richteg gemaach ginn. Dir musst Iech einfach virstellen, Marc hat wéi ëmmer dat ëmmer refuséiert a Marc hat däers war dat déi eenzeg Méiglechkeet. Also do gesitt Der wierklech de Fortschrëtt vun Nintendo. Wéi gesot, dee Fortschrëtt an da kënnt de Mise vum Marc hat 7, do hu mer jo och déck gehypt, oh mäi Gott, Comeback. Mä grad däers Zäiten, déi gutt al Zäit, wou s de dat nach opliewe gaangen ass, da spills de d'Spill, du gesäis erëm déi Item-Rotation, dann hu se nach dat sënnvollt Fléien do agefouert. Also ech weess net, wéi Dir Iech do gétt, mee ganz éierlech, et war scho wierklech een heikle Moment, wéi se déi Bikes do a Mario Kart, ech betounen Kart, Wii agefouert hunn, mat deem ganze Gewheelies. Dofir sinn ech ech perséinlech een dee de Mario Kart 8 just mam Kart erëm spillt, oldschool méisseg. Du hues et d'Wheelies jo erëm dann ausgelaugt gehat, dat ass och erëm eng Logik déi ech mech haut net erkläert kënnen. Mais bon, kann net alles glécklech maachen. Si Dokteren, schreift mer och eng Kéier an d'Kommentarer, elo kënnt jo déi berüchtegt Annex, déi ass jo fir e puer Woche elo offiziell mol announced ginn, an eenzeg mol fir bal een, zwee Joer, nee et war ee Joer elo, wosst de wat. Wat do op eis duer kënnt, mat verschiddene Leaks, wou s de konns gleewen, wou s net konns gleewen. Wann et e Mario Kart 9 géif ginn, wat stellt Dir Iech do vir? Ech hätt do gär e bëssen Text a sou, well dat gëtt den nächste Part wahrscheilech den Topic. Ech soen Iech Merci fir den Ukucken. Dir gesitt dann hei Eesline 2 mat just 38 Punkten. Deet mer leed, Nathan, dat ech verkackt hunn. Ech hoffen ech hunn ech bëssen deng Éier oprechterhale mat bëssen Trolling eng Kéier bëssen méi ofwiesselen wéi déi ganz Zäit do eleng ronderëm ze vir ze fueren. Geet hei weider mat der Siegerehrung do nach. Jo jo déi Siegerehrung. Dir gesitt déi si ëmmer fräigeschalt, dat ass elo schonn direkt hei virbäi. Dat ass och wierklech eppes, wat se méi fräischallt, dat Dir awer e bësse méi ronderëm zackert. Luigi, Mat deem schwätze mer haut net méi, also dat, Jesus. Ech kucke lo mol herno, ob s du online waars. Ech kr. Hunn neits dat Gefil wierklech, déi Leit, déi trollen, déi patzen jo domat de Boske. Voilà, Platz B. Hues de kee fäerdege Punkt, da kriss de nach méi. Mee ech kucken, Backgate Freundesliste huet dee gespillt. Warscheinlech net ëm des Auerzäit, 't ass kuerz virun zwielef, wou ech dat hei ophuelen. Hey, oh, da war den Erik. Ey, et wird gleich gespielt. Was dann halt, guck mal, ich hab Viertel so Games. Für den Dach. Für den Dach. Und so weiter. Boah, wie gesagt, merci für nur gucken. Nächste Part könnt ihr noch hoffentlich geschwind. Bis demnächst.